Arma dostlar, bu gün biz gyzykly bir mowzugy ele alarys. Adamyň aňynyň ösüşiniň kartasy diýen mowzuk. Ne görşüňiz ýaly. Bärde aň diýende akylynyň ösüşi däl-de, aňynyň ösüşi, ýagny esasanam Adamyň ruhy taýdan ösüşinde geçýän derejeleri, ýagny özüni duýuşy. Kartany Dewid Hokins diýen amerikan psihiatry ýasan, iňlisçesi Map of Consciousness, görjek bolsaňyzlar internetden, orsçasam Karta soznaniýa. Onuň şeýdip başlasak, ine, adamyň durmuşynda her hili ýagdaý bolup biler, şo ýagdaýlaryň sebäbinde ýa-da Başga bir bolan wakalaryň sebäbinde adam her hili ruhy nimelere düşüp, hemişe şo özüni şo şo ýagdaýda duýup gezýändir. Onsoň şo şolary düşündirýän bir karta negatiwnyý ýagdaýlar bar, onsoň pozitiwnyý özüni gowy duýýan nimeler bardyr. Onsoň şeýdip düşündirip başlasak, indi şolaryň iň pesi, Ruhy taýdan özüni iň erbet duýuşy adamyň utançdyr. Ine, utanç. Dewid Hokins bulara balam beripdir, ine, utanjyňky ýigrimi, utanjyň duýgusy adam özüni masgara, masgaraçylygyň içinde duýup gelýändir-de. Dünýägaraýşam, dünýä, daşky dünýäni bir hili betbagtçylyk dünýäsi hökmünde görýändir. Özüni utançda. Duýup gezýän adam. Ýagny öz depressiýaň iň bir aşak görnüşidir-de, ýagny bir durmuşynda bir agyr bir ýagdaý bolandyr. Ondan soň şondan soň köp bir wagtyň dowamynda özüni utanjyň içinde duýup gezýändir. Şo şu şu derejede gezip duran adam. Onsoň ondan soňkusy özüni günäkär duýýan adamlar bar. Günäkär duýan adamlar. Günäkär duýan adamlaram bularam durmuşynda bir agyr waka bolandyr ýa-da özleriniň häsiýeti şoň ýalydyr, şeýdip ýetişdirilen bolup bilerler, bir topar trawmalary zat bardyr. Bular durmuşynyň köp bölegini Özüni bir hili günäkär duýup, şeýdip ýaşap gelýär. Gaty agyr duýgudyr günäkär duýmak özüňi. Bu ýokarky duýgularam bolýandyr bu adamlarda, ýöne az. Bular durmuşynyň köp bölegini şunuň ýaly günäkär duýup gezýär, munuň baly otuz. Duýýan duýgusam özüni günäkär duýýany üçinem bu adamlar köplenç başgalara ýazgarmagy, çözgüt hökmünde görýändir-de. Ýagny, özüni bagyşlap bilmänligi üçin, özüni günäkär duýýanlygy üçin, başgalary hem bagyşlamak bul adamlar üçin kyndyr. Şonuň üçin köplenç bul adamlar ýazgaryp ýaşaýandyr. Osujdat etýändir-de, orsça aýtsak. Onsoň bularyň Dünýägaraýşym, Meň daşymdaky dünýä erbet, maňa diňe erbetlik getirjek bolýandyr diýip şeýle garaýandyrlar. Onsoň ondan ýokarky neme duýgy biperwaýlyk. Biperwaýlyk bagly elli duýgusam çäresiz, özüne birhili apatiýada Ýagny hiç zat edesim gelenok, hil hiç zada energiýam ýok, güýjüm ýok, çäresiz men diýip duýýan adamlar. Dünýägaraýşam ine görşüňiz ýaly umytsyz, hiç hili umydy ýok, durup galanda. Bulam agyr nimeler duýgy duýgulardan biridir. Bulam şo durmuşynda bir agyr bir wakadan soň şoň ýaly adam özüni duýýandyr. Şu üçüsi depressiýaň görnüşleridir. Hatda ine ondan soň hasrat bar. Hasrat gorýada ýakynyňy ýitirende ýa-da garyndaşlaryny ýa ýakynlaryny biri ölse adam şo gorýa gorýa düşýändir, hasrata düşýändir. Muňky 75 e, baly. Nemesem duýgusam puşmanlyk. Dünýä garaýşam pajygaly. Ýagny daşky dünýä bu adam üçin pajygalydyr. Ondan ondan soň gorky. Gorkyň içinde ýaşap gezýän adamlar. Muňky bagly ýüz. Gorkyň içinde ýaşap gelen adamlar hemişe aladaň içindedir. Alada, gysynçma, bular günüň dowamynda gorky duýgusyny kän duýýandyr, aladalary köp bolýandyr. We daşky dünýä garaýşam, bu dünýä meni söýenok. Bu dünýä meniň üçin gorkunç şoň ýaly duýýandyr-da özüni. Ine. Onsoň ondan ýokarkysy ýetmezçilik. Ýetmezçilik Mubal 125. Ýetmezçilik näme diýmek? Adamyň bir bir däl bir birnäçe isleýän arzuwlary ýa-da ýetjek bolýan hyýallary bardyr. Ozan şoňa ýetip bilmäni ýaňky muň duýgusy ne zerurlyk, zerurlyk içinde ýaşaýandyr-da adam. Özem garaşlydyr. Daşky dünýä seredişi garaşly ýagny maňa bir zat gerek men bir zadyň yzynda ylgap ýörün bir zadyň yzyna ýetmeli şoň ýaly zerurlyk içinde ýaşaýandyr bu adam ýetmezçiligiň içinde ýaşaýandyr bir zat almaly ýa-da bir köpräk pul gazanmaly ýa ýene bir zat etmeli onsoň köplenç ine şuň ýaly duýgyň içinde ýaşap gezýän adamlar Başgalarda şo öz özüň ýetmek isleýän zadyny görüp, şolara göriplik etýändik-de. Ol daşyndan görkezýän, görkezmän biler ony. Daşyndan şu duýguda ýaşap ýörenini görkezmez. Ýüzi gülüp durar. Ýöne içinde şo şo duýgy bolsa şol bir görip adam görseňiz şol ýetmezçilikde ýaşap ýörendir. Ýagny munuň arzuw-hyýaly gaty köp. Onsoň şol şolara nädip ýetsemkam diýip şony şoňa düşünmäni başga adamlara göripçilik duýup başlaýandyr-da. Içgarlyk zat şondan başlaýar. Onsoň ondan bir ýokarkysy gahar. Gahar bu güýçli duýgy. Gaharyň içinde ýaşaýan adamlar Bu baly ýüz elli. Bulaň duýan, köplenç duýan duýgusy ýigrenç. Ýigrenç we daşky dünýä garaýşy garşydaş. Ýagny bularyň aýtýan zady daşky dünýä maňa garşy. Şonuň üçin men daşky dünýä bilen söweşmeli we şo söweş hemişe söweş içinde bolan üçin bu adamlar Gahar, gaharly bolýandyrlar. Çünki hemişe biri bulara bir zat diýip, bir, bir gep-gürrüň bolup duran bolsa-da, bir gürrüň edip oturan bolsa, onsoň şu garşydaky adam şony erbet niýet bilen aýtmasa-da, bir zat aýtsa, şony maňa aýtdymyka diýip, ýaňky men näme etjekka, söz bilen çokjak bolýamyka zat diýip, şoňa gahar bilen jogap berip, Nemede kompleksli adamlar bolýar? Sebäbi daşky dünýäni özüne garşydaş diýip görýär bular. Onsoň şoň üçin hem hemme nemänem meseläni gahar bilen çözjek bolup synanyşýandyr. Onsoň ondan bir ýokarky neme ulumsylyk. Ulumsylyk Onuň baly ýüz ýetmiş bäş müň nemeden, gahardan gowurak. Ulumsylyk nähili bolýar? Ulumsylyk indi durmuşynda bir zatlara ýetip, bir zatlar elde edip, özüne göwni ýetip, adamda bir hili ulumsylyk başlaýandyr. Howa, göwnüýetmezçilik başlaýandyr. Munuň duýgusy göwnüýetmezçilik. Dünýägaraýşam, daşky dünýä maňa bermeli, talap ediji dünýägaraýşy bar. Ýagny ulumsylykda adam özüni güýçli duýýandyr, güýçli duýup başlandyr. Ýöne häli bu ýene nemede, saryda bolany üçin negatiwa girýär. Sebäbi sen daşky dünýä göwnüýetmezçilik edip, beýlekileri özüňden aşak gören kişi bolup, Ýene adam şo nemäň içinde gezip ýörendir-dä, häli aşaky duýgularyň içinde gezip ýörendir. Ýöne ýokary gowy pozitiwa geçmegiň bir bir öňdäkisi-dä neme, ulumsylyk. Ondan soň gaýduwsyzlyk, muň bagly iki ýüz. Gaýduwsyzlykda adam özüni indi beter sagdyn, ruhy taýdan azrak sagdynrak duýup başlap, indi gorka aýrylýar-da, gorka aýrylýar. Daşky dünýä bir azrak gözi açylyp, özüne gelip başlaýar. Hä, gorkmak, gorkmaly däl eken durmuşdan zat diýip. Onsoň gaýduwsyz adamlaryň nemesi, duýgusy tutanýerli. Dünýägaraýşam erk. Meň erkim bar. Edip bilýän. Islän zadymy alyp bilýän diýen duýgusy bar. Onsoň ýene bir aýdyp geçjek zadym, mysal üçin şu aşaky duýgularda gezip ýören adam derrew ýokary böküp geçip bilýän däldir. Mysal üçin gorkuda, hasratda gezip ýören adam azyrak bir özüne gelip güýç elde edilmesi üçin gahardan, şu zatlardan geçip, ulumsylykdan geçip, ýokary geçip. Ondan soň bitaraplyk, bal iki ýüz elli, duýgusy ynam, daşky dünýä ynam, daşky dünýä garaýyş hem kanagat. Bitaraplykda munda bir hili neme başlaýar. Kän bu daş daşky nemeler muňa täsir etmä täsir etmeýär-de muň. Daşky faktorlar muň içindäki balansa täsir etmeýär. Ýagny bir bir zat bir zada garaýşy bu şuň ýaly bolsa-da bolýar, muň ýaly bolsa-da bolýar diýip bir hili nimä gelip başlaýar adam, balansa gelip başlaýar. Ondan soň isleg-arzuw, bir pozitiwnyý bir duýgy. Isleg-arzuwda muň bally üç ýüz on. Bärde duýgusy optimizm, dünýägaraýşam umytly. Ýagny isleg arzuwda adamyň bir hili içinden pozitiwny energiýa gelip meniň ine arzuwlarym şunuň ýaly gowy arzuwlarym bar geljekde şolara ýeterin diýip bir hili ganatlanyp gezýärde adam diýen zat mysal üçin şördi derejedäki gezip ýören adamlar eşden bolsaňyz wadim zeland diýip bir ýazyjy bar. Şoň Transerfing diýip bir kitaby bar ýa-da Sekret diýen bir kino bar. Şony zat görüp, ine men geljekde bir topar zatlar ederin diýip umytly ýaşap gezýärler-de. Gaty gowy pozitiwny bir duýgy. Ondan soň kabul ediş. Muň baly üç ýüz elli duýgusy bagyşlaýjy. Kabul ediş näme diýmek? Adam Hem özüni doly kabul edip başlaýar, ýaňky bütin ýalňyşlary, gowy tarapy, erbet tarapy bilen özüni doly kabul edýär, hem daşky dünýäni kabul edýär we beýleki adamlaram doly kabul edip bir hili içki balansa gelýär. Duýgusyny görseňiz ine kabul edişiň duýgusy bagyşlaýjy, özünem bagyşlaýar, beýleki adamlaram, adamlaryňam ýagdaýyna düşünip, şularam başga hili hereket edip bilenok, şoň üçin men bularam bagyşlaýan diýip, Ýazy garaman bagyşlaýjy duýgusy bolýar we dünýägaraýşy hem sazlaşyk. Bu dünýäde hemme zat sazlaşyk, garmoniýanyň içinde gidip dur diýip şoň ýaly düşünjä gelýär adam diýen zat. Kabul edişde munuň nemesi üç ýüz elli ine kabul edişe çykyp bilseň bu gaty gaty gowy. Ondan soň paýhas. Paýhasyň baly dört ýüz, duýgusam düşünje, dünýägaraýşam many. Paýhas näme? Mudretsler-de. Duýgusy düşünje näme üçin düşünje? Sebäbi daşky dünýädäki bolup duran zatlara çuňňur düşünip başlaýar adamzat. Hä, şu sebäpden bolup dur. Bu hemme zadyň bir manysy bar. Şonuň üçin dünýägaraýyş many, hemme zatda many görüp başlaýar. Bulam ýokary, gaty ýokary bir nemelerden biri. Ondan soň söýgi. Adam hemişe söýginiň üçin gezýär. Muň nemesi bäş ýüz. Adam hem özüne söýgi duýup başlaýar. Hem daşky dünýä söýgi duýup başlany üçin munuň duýgusy hormat. Şonuň üçin özüne-de hormat goýýar, daşky dünýä-de hormat goýýar, beýleki adamlara-da hormat goýup, şu dünýäniň diňe söýgüden ybarat bolanyna düşünip. Şo derejä ýetýärde gaty uly uly derejeler dünýä garaýşam hoşniýet hemme zada hoşniýet bilen garaýar. Ondan soň begenç baly bäş ýüz kyrk duýgusy rahatlyk ynjalyş içinde hemişe adam begenç hem rahatlyk bir Ynjalyş duýup gezýär-dä. Hiç zat gerek däl. Ýaňky adamyň içindäki şu begenç, rahatlyk daşky faktorlara bagly däl, öz-özüňi bilen duýup durýar-da şo nemäni. Ýa, görşüňiz ýaly, neme, dünýägaraýyşam dolulyk. Ýagny, hemişe öz içinde adam özüni doly duýýar. Şo doly duýmak üçin başga bir zada şoň nimesi ýok. zerurlygy ýokda ýaňky adamyň. Ondan soň garmoniýa muny orsçadan ingilisçeden hem terjime edip bilmänim üçin türkmençe garmoniýa diýip ýazdym. Muň nimesi 600 duýgusy bagt. Bu gaty iň ýokarky derejelerden biri diýseňem bolar. Ondan soň oýanyş bar ýöne dünýägaraýşy kämillik bu dünýäni kämil hökmünde görýär bu adam. Hemişe-de bagt duýup gezýär öz içinde. Ýetmesi kyn bir nemelerden biridi, gaty kyn derejelerden biri. Ondan soň oýanyş. Oýanyş muny munuň baly ýedi ýüz müň oýanyşdaky duýgyny söz bilen düşündirip bolmaýar. Dünýägaraýşam arassa aň, ýagny pikirlerden garaşsyzlyk kelledäki bolýan pikirler kelle doldurylan durlanýada oýanyşdaky adam oýanyşa ýeten adam gaty seýrek dünýäde sanagly adamlar bar indi häzir aýdylýada şu oýanyşa adamlar gelip başlady täzeden ýöne öňki taryhymyzy göz geçirsek şu oýanyşa ýeten adam gaty seýrek mysal üçin mysal bersemda. Jelaleddin Rumy, Mewlana, oýanyşa ýeten ýa-da pygamberleriň köpüsi şoň ýaly oýanyşa ýeten, Budda şu oýanyşa ýetip, oýanyşa nädip ýetmelidik, ýetmelidigi barada neme goýup giden, bir topar zady düşündirip giden, onsoň şoň aýdyp beren zatlaryna görä kitap ýazan adamlaram. Onsoň ýene bir aýdyp geçjek zadym, mysal üçin adam Hudaýa ynanmaýan bolsa, şol adamyň haýsy derejedigine görä, şo Hudaýa ynanyşam şo şoňa täsirlidigini düşündirjekde baglanyşlykdygyny düşünjek. Şo mysal üçin şu aşakda gezip ýören adamlaryň Hudaýa garaýşy şu öz duýgularyna megzeşdir. Ýagny, çöllerde gezip ýören, ýagny gaharda, hasratda, biperwaýlykda gezip ýören adamlaryň Hudaýa garaýşy negatiwdir-de. Negatiw däl-de, Hudaýdan gorkýarlar. Ýöne şo bir bada-da Hudaýy birhili jeza beriji, ýagny ýazgaryjy, ara alyjy hökmünde görýändirler. Birem köplenç Hudaý meni ýigrenýär, Hudaý meni e, günälerim üçin jezalandyrýar meniň durmuşymda diýip şeýdip e, şoň ýaly duýgular duýýandyr da. Onsoň e, ýokarda, ýokarlarda gezip duran adamlar Ine bu ýokarky duýgularda gezip ýören adamlar. Mysal üçin isleg arzuw ýa-da kabul edişde gezip ýören adamlar Hudaý meni söýýär, Hudaý paýhasly ýa-da Hudaý bagyşlaýjy diýen ýaly duýgulary duýýandyr Hudaýa garşy. Bärde bärdäkiler bolsa mysal üçin hemme zat bir Hudaýam menem bir diýip şo şu nemäň içine girip gitýändir-de. Mysal üçin oýanyşdaky Hudaýyň nemesi gaty gyzykly, ýa budizmdaky. Ol aýratyn ulakan mowzuk bolany üçin häzir düşündirmäýin ony. Onuň ýene ýene aýdyşym ýaly başga bir aýdyp aýdyp geçen oňam öňem aýtdym. Mysal üçin bir şu bir duýga ýeten adam-da. Şu duýguda gezip ýören adamlar, kabul edişde gezip ýören adam aşagam düşüp, şu käwagt aşak düşüp her hili ýagdaý bolýar-da durmuşda. Aşak düşüp alyp şu duýgularyň içinde-de gezip bilýär. Mysal üçin, bir gün gezer, iki gün gezer, ýöne gysga wagtyň içinde ýene şu öňki ýagdaýyna gelýändir. Onuň bärdäki bir adamam, aýdyşym ýaly, ine, gaharda gezip ýören adam şu gahardan derrew ýokary çykmak üçin çykyp, çykmak kyn-da, gahardan derrew kabul edişe nädip çykjak? Şonuň üçin Şulardan geçmeli bolýar-da. Bu beýdip çykan ýagdaýam bolýar, ýöne seýrek, ýöne şoň köplenç şulardan geçmeli bolýar. Aşakda gezip duran adamlar. Şu ýagdaýlarda gezip duran adamlaryň ýokary çykmagy üçin olam bir ruhy ösüşiň nimesi-da, ýoly diýsek bolar. Her hili sapaklardan zat geçip, şeýdip adamlar şeýdip ýokary çykýandyr. Umuman aýdanda, mowzuk şundan ybarat. Hemmäňize sag boluň. Indiki gepleşigimize çenli hoş sag boluň.